Hello, nan dam ciam hna maw? LCBN thangchimnak in nan kut kan in tlaih hna. Thangchimnak kan nei lai.
SAC ralkap ramri sakhan cu AA nih an lak. SAC ralkap minung puku an thih pinah hriamnam tampi zong an lak. Rakhine ram Moldovang, Bangladesh ramri hngak sac sakhan cu August ni sawmthum le nikhat ah AA nih an lak piak hna. Sakhan an dohnak ahhin sac ralkap minung pahlei kua an thi i minung pakhat a nung in an tlaih, hriamhme hriamngan he tampi an lak piak hna. A luancia ah an rak thimi sac ruak an phummi hna zong an hmuhnak kong cu AA nih an thanh. sac ralkap nih an kahmi hriamngan ruangah Rakhine mipi hna an nunnak a liammi lehrulnak ah an sakhan kan lakmi hi a si tiah AA nih cun an langhter chih. Cu pinah August ni sawmthum le ni khat zanlei suimilam pahnih le cheu hrawngah Palawah peng Maiwa khua in meter zanga hrawng ai hlatnak zongah kahdohnak a chuak. Zanlei suimilam panga tiang kahdohnak a chuak i sac ralhrang lei in minung pahra an thihnak kong zong an thanh chih. Hriamnam tling he mipi ralkap sinah ai fonhmi palik pakhat cu phaisa ting sawmsarih an pek. Mukuai ram Sokhua palik sakhan in palik niam min cu nizan August ni sawmthum le ni khat ah Yawhmun ram hrambunh The Youth for Saw le Cheuhthu phu sinah hriamnam tling he iPhone caah phaisa tling sawmsarih an pek tiah theih a si. Amah hi bawm pali, meithal kuan zathum, Jitari meithal zunkhat le kuan bawm pahnih he mipi vengtu ralkap sinah iPhone hi a si. Palik Niammin hi thong hnih hlei sarih in Palik a rak tlami a si tiah theih a si. Pisachu khua i Yayi Market i kahdohnak ah hriamnam pawl kan lak tiah PDF nih an thanh. Magway ramṭhen Pisachu khua Bawlungtual pawng Yayi Market kahdohnak ah meithal panga an lak khawhnak kong cu PDF nih an thanh. Market ah a rak rami sac le Byuksaw ṭhi pawl motor cu an kahpiak hna hnu ah an hriamnam an chuh hna hi a si. Mah hi kahdohnak ah hin sac lei in minung panga an thi tiah theih a si. A thimi hna cu an vui cang hna tiah khuami hna nih an chim. Market pawng an i kahnak hi August ni kul le ni kua ah khan a si i an i doh hnu suimilam tlawmpal ah sac pawl an ra i dawr an khangh hna tiah khuami hna sin in theih a si. Mah hnu ahcun sac ralkap pawl nih kahdohnak a tuahtu hna cu kawl ding in Yisacu le Iang peng i a ummi Chindwin tiva kum cawng hna cu kham in an kawl hna i hriamngan zong an kah pah tiah theih a si. Checkhlatnak hi pehzulh in an tuah tiah PDF thawngthanhnak in theih a si. Tanhlin ah sac ralkap anmah le anmah i kahnak a chuakmi minung pasarih an thi. Yakung ram Tanhlin peng Sipingkun khua venhimnak la dingin duty a hngakmi ralkap pahnih nih anmah lei lila an kah hna caah minung pasarih an thi i a kaptu minung pahnih zong an zaam i an tlaih khawh hna lo caah Tahlin khuachung dihlak cu sac ralkap nih an phih i an kawl hnanak kong cu ralhrang lei thawngzamhnak sin in theih a si. August ni sawmthum le nikhat, zan suimilam pahra le mini sawm li nga hrawngah kahnak hi a chuak i ralkap minung pahnih nih a dang ralkap hna cu an kah hna caah minung pasarih cu a hmun ah an thi colh. A kaptu minung pahnih zong hriamnam he an zaam. Venhimnak duty hngahnak kongah bia-alnak a chuak i anmah le anmah an i kahnak hi a si tiah ralhrang thawngzamhnak nih cun a langhter. Tanhlin peng Sipingun khua ah sac ralkap anmah le anmah an i kap. Minung pasarih an thi i minung pakhat hliam a tuar. A kaptu minung pahnih zong an zaam i an tlaih khawh hna lo caah atu hi an kawl cuahmah lio a si. Khuachung dihlak cu an phi i an kawl hna. Tiva zong ah tilawng pawl zong an chek dih. Lampi zong ah tanhlin hlei, Kalawain hlei hna zong ah cheknak an tuah. A kaptu hna pahnih hi Tanhlim khuachung in an chuah lai cu an zum lo tiah ralhrang raithawngzamhnak nih a langhter. Atu ahcun Tanhlim hlei zong an phih. Motor kal a ngah lo. Minung pakhat hnu pakhat in kalter in mask an phoihter hna, tiah khuami hna nih an chim. Tanhlin hleiṭumnak ah ralhrang pawl nih motor cung i a ummi pawl hna cu an dumter hna i an bek le an zal tiangin an check hna, paoh mask an phoihter hna tiah khuami pakhat nih a chim. Cu pinah Tanhlin peng sang cheukhat hna ah ralkap le palik nih motor in an kawl hna tiah theih a si. Kamplet ah hlan thianh dingin a kalmi mipi hna cu sac ralkap nih an kah hna. Chin ramkulh Kanpalek peng ah biaknak kiphruainak in August ni sawmthum le nikhat ah thlanthianh ding in a kalmi mipi pawl hna cu sac ralkap nih a ruang um loin an kah hna i minung pakhat aa hliam tiah theih a si. Kanpalek khua sianginn ah umhmun a khuarmi sac ralkap nih a ruang um loin an kah hna caah thlan a thianh mi sualnak ngei lo minung pakhat a orhlei ṭang ah kuanni a khen i a nunnak caah thinphan tuk ding a si lo tiah CBF-KKG nih a thanh. Sac ralkap nih atu bantuk in sualnak ngei lo mipi a ruang um lo in a kah rih ahcun fakpi in dantat a si lai tiah CBF Kampelet nih a thanh. Ukraine ram Zaporizhzhia nuclear sehzung pawng kahdohnak kong ah Russia le Ukraine ram ramhnih kar sual a tipum veve lio ah UN lei nih nuclear venhimnak thiamsang hna cu Zaporizhzhia sehzung an phan tiah theih a si. Kanmah nih a zate in checkhlatnak kan tuah lai, a hram in kan zoh dih lai i sehzung chung venhimnak pawl zong kan check hna lai, rianṭuantu hna he zong biaruahnak kan ngei te lai tiah ramkip nuclear lei venhimnak IAEA rianchimtu Raphael Grossi nih a chim. Nuclear zung pawng i hriamngan a tlaknak kongah Russia le Ukraine cu sual an i puh veve tiah theih a si. Zaporizhzhia i a ummi nuclear thazaang chuahnak sehzung hi Europe ram ah a ngan bikmi a si pinah Ukraine ram nih meilei thazaang chuahnak zongah a hman bikmi pakhat a si. Raltuknak ruangah nuclear thazaang peknak zungpi cu thawkkhat zakua sawm le ruk kum lio i Chernobyl nuclear thazaang peknak zung a rak i rawh bantukin a rawk ve sual lai tiah ramkip hruaitu hna cu thinphang in an um hna. IAEA cu Zaporizhzhia khua he Kilometre za le kul aa thlaknak cu nithum ni ah a phan. Mah khuallam hi nuclear thazaang cu a lengah a zuh lo le a chuah nakhnga lo caah a si. Sehzung hi ni zeimawzat cu kan zohta hnu lawngah a sining hi ṭha tein kan i fiang lai tiah Croce nih a chim. Sehzung he aa naihniamnak ah hmunhma a khuarmi ralkap hna cu ṭhialpiak ding in EU nih ramdang-lei vuanci lutlai Josep Borrell nih Russia cu a nawl tiah theih a si. China Xinjiang hmunhma nuhrin covo kong thil sining cu UN nih a thanh. UN nuhrin covo i riatlaitu a lu lei Mishain Bachelet cu a rianṭuan caan a dih lai, minute tlawmpal aa duh ah caan saupi hngahmi China ram Xinjiang hmunhma nuhrin covo kong he pehtlai in theihternak a tuah. China cozah nih a dohkalh cuahmah lio ah Nithum ni i a thanhmi theihternak ca chungah cun kutka Muslim a tam bik an umnak hmun, mah tein uknak nawl a ngeimi Shintian hmunhma i nuhrin covo buarnak cu a langhter. Theihternak ca cu thanh dingah timhcia tein a um hi a thlatha in a rauh cang kong zong nitlaklei palai hna le UN nawlngeitu hna cherchanh in AP thawngzamhnak nih a langhter. Asinain community um simi A caan dihnak dingah minute tlawmte lawng ai duh lio caan nithum ni lawngah UN nuhrin covo zong nih a thanh. Theihternak ca chungah cun Xinjiang hmunhma nuhrin covo buarnak kong he pehtlai in a dang zalonnak nuhrin covo lei cawlcanghnak phu hna le thawnglatu hna cazin fianternak cu hlethlainak in hmuhmi pawl dah ti lo, a dang thil sining kong aa tel lai kong cu mi tampi nih an i ruahchan lo. Theihternak cachuah a si hlan suimilam tlawmpal a duh chungah UN lei China palai nih fakpi in a dohkalhnak kong cu thawngthanhnak a tuah. China ram khualtlawnnak kong ah soiselnak a chuah hnu nuhrin covo commissioner Bachelet nih Rianṭuannak caah sohpiak a si lai kong cu June thla ah a chim i theihternak ca cu a rianṭuan caan a dih lai August ni sawmthum le nikhat ah a that lai kong zong a chim. Covid i khamnak caah sermi phun si thar American FDA nih a fehter. Covid in a chuakmi zawtnak phunkhat a simi Omicron zawtnak ral in i kham khawhnak ding caah sermi a voikhatnak sii phun tharnak cu American din-ei le sii-ai tawlrelnak, FDA nih fehternak a tuah. Ṭha deuh in chuahmi a si hlan i Covid-19 khamnak sii ah telhmi sii thazaang hna zong Hnarcheu telh chih ṭhan a si lai i hnarcheu cu Omicron phun a simi BA4 le BA5 hna pinah a hnubik chuakmi zawtnak phun hna zong i kham khawhnak ding caah cawhchih in ser a si tiah FDA Commissioner Doctor Robert Califf nih nithum ni ah thawng laktu sinah a chim. FDA nih a fehtermi Pfizer he aa ralchanhmi Moderna company chuahmi zawtnak khamsi cu caan rauhhlan ah i chun khawh a si lai tiah an ruahdamh. Asinain mah a chuak tharmi zawtnak khamsi cu a hlan ah khamsi aa chun cangmi lawng nih i chun khawh a si lai. Pfizer le BioNTech company i fonh in an chuah tharmi zawtnak khamsi cu kum hleihnih chung nih chunh khawh a si lai i Moderna chuah tharmi si cu kum tlingmi lawng nih chunh khawh a si lai. Zawtnak khamsii a chuak tharmi chun khawhnak nawl cu American zawtnak lei khamhnak zung CDC nih hnatlakpinak tuah a herh caah nilini ah an i ceihmai lai tiah ruahdamh a si. Sii lei company pahnih sinin American cozah nih zawtnak khamsii nuaih za le sawm sarih renglo a hal i Pfizer company nih nuihhlei nga cu a ra laimi zarh a hnu bik chia in kan kuat khawh lai tiah a chim zong theih a si.
Dala ah minung pali kahdoh an tong i minung pakhat a thi. August ni sawmthum zanlei ah Yangkung lamṭhen Dalah peng Zamara-Kanche tang i dawr lam ah meithal kahnak a chuak. Su Min-u tiah kawh auhmi pa pakhat cu a keng ah hmunhnih in hnianghma a pu i a thi. Mah minung pathum cu lakphak dawr i an ṭhut lioah aho si hngalh lomi minung pathum nih an kah hna tiah khuami nih a chim. NUG kuttang Yangkung ramṭhen mipi ṭepmaha nih mah meithal kahnak cu kanmah tuahmi a si an ti. A thimi Tamarah Kanche sang inn ngeitu Pu Min U hi sac sin ah thawng petu a si caah tu bantuk in kan tuah hi a si tiah an chim. Thonghnih kul le khat March ni kul le naruk ah Tamrah Kanche sang ummi sualnak ngei lo nu pahnih tlaihkhih an tong. Mah nu pahnih hna cu thlah ṭhan ding in palik sakhan kiangkap ah mipi tampi nih nawlnak an tuah caah palik le ralkap phu fanh nih mipi hna cu an kah hna i Timi Shwe Kyi Sang mino pa pakhat tal in minung panga nak hlawm lo an rak thi bal. Mah thil cangmi thawk khan Su Min U cu sac ralkap he i fonh in sang chung ummi mipi hna hremnak an tuah ruangah kan kah tiah an chim. Mah ni thawk in sac nih uknak a lak hnu Dala ah sac ralkap le palik kahnak in a voikhatnak bik mi an thih hi a si. LCB an zohtu le ngaitu nan zate cungah kan lawn.